Eh, jaber nyaronage karibu sana. Kawuono wa introduce uh, uh, msani manyien kabisa. Aneno ka jise donjo kacha cha endo gimi nyalo timo. Anena nyuola radio is there watching. Karibu sana everyone that is watching there. What I want to tell you, uh, share share this live because we have upcoming artist here. that uh, we want to promote eh? and uh, when we talk of promotion we mean we mean it koro ng'eya kanyo nyalo neno jama moro manyien kanyo to mbele na ka be an gi jama manyien to studio be an go manyien an an gi gik manyien manyien manyien anyuola redio wacho kacha ni umari umari nash usiongeze usiongeze nyuma yako aneno ka lorin bene kachacha endo luonga no mari mokwongo kabisa iluonge ni ng'awa Iluonga Brian, Brian Otieno eh. Lakini nyinga mar usani en Brian Mcheza. Brian Mcheza.
Mcheza. In e YouTube. An e YouTube.
Gi nying mane?
Nying mar Brian Mcheza. Mm -hmm. E YouTube. E YouTube. Brian Mcheza official.
Oh, oh, Brian Mcheza to ok en aena Brian Mcheza. En Brian Mcheza official. Kamano. Okay.
Yeah.
Aneno kothure engineer bende kachacha endo maniluongo nothure jawaya. Aneno ka mm, eh, eh, baba imbe bi abi mos joge chuth. I- Imbe konege. Yes. Ehe.
An nyinga iluongo ni Austin Odhiambo. Aja Homa Bay County but nyinga mar thum en Austino Kijana. Ostino kijana. Yeah.
Okay. Koro gimo- gimokelowa ka aneno ka this is Jendeke Mfalme wacho kacha chane ler aduwa. mani iluongo ni MC Jendeke. Ing'e ing'e ajendo? Awinjo nyinge.
Iluongo ni ajendo table banking. E ng'ama watch gini endi amedo paro ni wan kacha cha live gi MC Jendeke Teacher Dek. Okonwa ni to be pod en ka prince enda. To ko wuok tang'o timre. Ine ing'ama watch gini kik kileo moki neno shono mera owacho kapchecha ni bwana en tinde. Odhi konwa boss ne manyien. Aneno ka wan ka cha ji apar. Share share this live. Wan gi thum manyien migolo kawuono iluongo ne Iluonge ni ngima idho. Ngima idho. Kamano.
Ngima idho en ohangla, en gospel, en thum mane bwana, en rumba. Ngima idho en ohangla hmm. rumba. Ohangla rumba. Eh. Ene mwago kane? Ene mwago ka sani sani ni. Ma iluongo ni Oje Studio ka in kanyo to maybe ipenjuri kaka itim manyo Oje Studio motelnegi gi producer marwa Othure Jawaya. Aneno ka Brandi uh, Brandi Joseph Brandi Jaff wacho kachiel niya amoso welo welo kawo we koro wagono thum wawuoyo matin thum kaliech wawuoyo matin thum kaliech hmm. wachaki niya wachak thumno
sauti niya brayo mcheza yuko na uture jawaya

adwa ni adwa adwa ni kona ni ati winjo thum no iwinje iwinje nango ang'o moningo kijana ni omedi nikech wan ka endi mondo wakonyre kanyakla en thumbe manyien ma kore kogolo sani endi iluongo ni ngima ngima idho ngima ngima idho sana eh en en idhi kete youtube kacha wan mwawacho ni okuongo aonjo ni go kapod onyien kapod oliet iwacho ni kijana no kiwinje iwinje nare be onyalo to kok onyalo ang'o miyo ok onyal ere kaka wanyalo med jiwe mondo ochop mbele kacha chani aneno ko mondi omondi omuga wacho kacha ni yae awinji kan Kisumu City mit bratari iluongo ni baba nune gi nyingi bwana nyinga Brian Mcheza uh -huh. YouTube Brian Mcheza official mm -hmm. and code fans page bende Facebook kacha cha hey. Eh. Brian Mcheza music kuongi winyi ngoma kuongi winyi ngoma mondi konwa ni to chalo nade

Awo kugunja siaya. Ma ja ugunja siaya bwana magi jo loka bwana magi jok moko ka. Magi kore jo mago thum ma serious. Magi kore jo mago thum thum. Ka in kanyo tafadhali gimi kuonge tim minyalo promote go jathum and share this live mondo wabed more than 20 people. Mondo wabed more than 20 people please share share share. Iluongo ne baba wach ne jogi nyingi bwana. Brayo mcheza. Brayo mcheza thum thum moketo ka iluongo ne ngemo e bas. Wanji prareyo. share this live wadu wanu wadu wanu made promote artist magwa tafadhali tafadhali share share share the live iluongo ni Brayo Mcheza e, e YouTube kachi iluongo ni Brayo Mcheza official konwa nene to sauti biwinjo maber live ni is it having the good sauti kose ok winjwa masawa twende kazi

Magi upcoming match wa wadwa nwa promote gi manoma. Okay. Twende. Twende. Kisiwoda selimo agikati soja ni banjo luongo nyinge. Usto.
Dorina tieno nyako jaber mano sega nindo thum paro i. Ah, ah no no no no, mera thum ok nya bedo mamit kama to jolinga linga bwana. Thum ok nya bedo mamit kama to jolinga linga bwana. wadwa niya wadwa niya kuma in kanyo no ishare mondo wa promote jamane iluwe kacha cha facebook iluwe kacha cha youtube iluongo ne Brian Mcheza official youtube mm. Brian Mcheza tiktok mm. Brian Mcheza eh. fan, mm. Brian Mcheza music mm. facebook acha aneno ki igo thumbe madhi mamos dang' wawach ni go angla rumba E eh, wanga la rumba thum mahero sana mm. be thum ma kiwinjo ti iwinjo kokeloni feeling moro kanyo mm. feeling moro ma feeling mokue ahinya manoma feeling manoma e, e, e, yani en thum moro en thum moro mokuot ma thum mamos mar thum maber ang'eyo ni ka ng'ato kawo thuolo ne mowinjo maber to nyako nyako winje maber isegolo thumbe ariyo ma debed mokwongo ma thuma mar ariyo mm-hmm. an kod thuma mokwongo nagolo Eh, nagolo Ngwasi Studio gi Injini Adeno iluonge ni Hera Chanda. Mm. To anyalo wacho ni ya bende mm. kana luwo profile mar uh, Slim Nyarawendo e Facebook mm. chieng' moro kanyo nawinjo kowacho ni sana kata art mm. en gima ji machielo ema neno kuomi. gima ok gima in iwuon ineno mm. koro nawacho natema ne ago thum awinja nen to ji to winje nadi samoro ji nyalo winje mopogore gi an kuso ayude eh.
iwinjo kaka owacho no endo owacho ni en ok dang' ojajre en ok dang' ojajre un ema unyalo jaje winja ne thumbene inyalo dhi kachacha e youtube mare oluongore ni brayo mcheza Official eh, Meja wacho niya, gotea Brayo Mcheza hapo. Ing'eyo iluonge ni Meja ka Meja Karogo. Kamano Meja. Eh, ah, kamano. Akawo ah, mos mang'eny sana. Ineno joma promote gi magi jok madwa ni ineno sama idhi live kama joma ineno promote gi

wako nini wan ka gi upcoming artist wuoyi ma serious ma noma iluongo ni Brayo Mcheza iluongo ni Brayo Mcheza idhi kacha cha e YouTube mare ondik ni Brayo Mcheza official kimanyo Brayo Mcheza timanyo B R I O aneno eh. ka Meja Karogo ondiko Brayo Okrach mm. lakini imanyo B R I O e YouTube kacha cha owacho ni yeah.
amor kodu ba kendo aluwo chenro hadi tamati amor amor kod uh, luo upcoming artist Ka in, mm, ka in an bende abiro kata kamano an ajabenga MC Marinash onego ayud namba ni mar simu wawuo an namba 90711923274 mano namba 0711923274 wan wadwaro ni ati wawuo kanyakla wan ka endigo othure jawaya

wan kikome goye ji to kikome goye thum koro ibiro umo jathiri wenyairo kimos jogi bwana in emitimo ne eh, brayo mcheza an matime to be pod in emitimo ne eh, osto kijana an matime ostino kijana Eh. to be in ema pod itimo vera Ingeni Vera adhi Kisumu bwana, ji teko nani bwana, umera kete Vera, umera gon ma Vera matin bwana. Niya wane Vera nyajo Kenya ne nego sia to ming'ado to dong. Sianda ne ma kode jago motimo gija. Ma endi jago mogo osepika ma e producer. Ma endi e jago mogolo ginene Japeto. Japeto bomako piny bwana makadhi an koro ji owe luonga no mari ji luonga mane Japeto bwana. Yeah. fea chamfea ma koro wuoche gi sa maende iluongo ni othure jawaya kopo ni ati ng'ama ni oko kanyo tidwa golo were just contact us uh, e facebook page mara anywhere kata kinyalo yudo othure jawaya en bende en e youtube en e facebook wasupportre uru mondo we grow together it is high time wan kaka joluo wasupport our own ineno edwin okumu wacho ni mosna othure jawaya Isekawo? Akawo. An ing'e ni nitie gik moko moka ter mos mos ng'ano ka akawo immediately. Akawo. Kata jathum man oko kanyo an kik imose ni umari nash imoso na mat mm -mm. ok abidhi. Kawuono wan kaendi gi Brayo Mcheza. Brayo Mcheza golo thume mar ariyo miluongo ni ngima tek. Ngima tek sana. Eh. Oh, Jefik Media mosi wakacha ni omari marwa tata nang'o amisi beb lakini kawuono wagolo thum manyien iluongo ni ngima tek mar Brayo Mcheza.
Di koni gine gidhi e YouTube kata gimanyi. Manya ure YouTube Brayo Mcheza mm. official. Mm. Tie thum mokwongo kanyo nagolo ngwasi. Mm. nying thum en hera chanda mm. koro mathuma mar ariyo wagolo ka goture mm. yeah. aneno aneno ka meja kuna ka ni umari okan kompyuta nwe namba no ba eh non abiriyo apaga chiel prochiko gariyo pradek ariyo prabiriyo gang'wen be ji nikode mang'eny ka namba na public kidhi e youtube kidhi kanye namba na public just mzumari nash contact obiro tij eh, tij lerba tich lerba
twende kazi twende kazi twende kazi

bwana wan ka ende gi kijana manoma seriously aneno ka ji ondiko comment mang'eny mang'eny mang'eny kacha ng'ato wacho good job uh, sele sele wacho ni great job ineno gino mani ng'eni mani ng'eni koro nyiso ni jogi support wa manoma iwinjo um, David Angso wacho ni tiji ler Otieno wacho kacha ni very impressive uh, no I need another phone to read these comments kech ging'eny ging'eny ging'eny ging'eny ging'eny Nash donge yawa seriously Uh, nash donge yawa nash donge biro bedo mondisore mani luongo ne uh, mark de frank ngain eh manying tek ka ambe kare mos na brayo mani luongo ni jefik media oh, jefik media wacho ni mos na brayo uh, fredi odongo wacho ni omari baba amosi kanyo akawo ing'at man kanyo ma support wa wago ni erokamano ahinya nikech i always say ni ati our fans are our king siwinjo omari en man omari nikech nitie jok moko achiel ariyo adek manyalo uh, appreciate ineno nyalo kawo time gi jok ma watch ka gi endi ok onyiso ni eti gin joma ne onge tich gin jok mowacho ni bwana waneno yawuotwa ka ni online let's support them and support does not mean ni nyaka imi jathum pesa support does not mean ni nyaka inyiew ne jathum gimoro support en tiende ni eti kaka one live ni watch i give a positive comment ka wawacho ni ati wan kaendi gi Brayo Mcheza idhi kachicha YouTube mare i subscribe mano is a big support so far that you can give to our artist and many artist bang'eny be kosebedo support eh, to wigi wil ma wigi wil ni wan mwaketogi kanyo ma koro ng'ato chak weyo ni malich ma to kia ni ati wan koro wan waseport uru fredi wacho ni mari orna namba ni namba na en 07 11 92

idhi kache che youtube mare ti subscribe ingama chunye chwerine ingama chunye chwerine brayo mcheze tene kazi okado okadwa ni ati wawuoyo mang'eny wawuoyo matin thum kaliech wawuoyo matin thum kaliech wagolo thum manyien miluongo ni ngima idho ngima idho ngima idho mogol gi jathum mare brayo mcheza uh -huh. wodo gunja od siaya uh -huh.

wadwa ni we namba ni kae mondo maybe ng'ama dwa support oyude chuth ok adwa ni an abedo broker ni umari en broker mag upcoming artist ma koro ng'ato ayuda wakwongo wuoyo koro ah ah adwa ni wuoyo loyi an kasetangi ne jopiny jopiny dhi kacha chamanyo brayo mcheza to ng'ama dwa wuoyo kode yudi direct nambana mar simu en achiel en 0791 mm -hmm. 06 0791 91 uh -huh.
06 06 22 22 85
Ket wacho ka jatend mit pada tari kumia uru simu achiel mondo asom go comments go. Kik bed ni awe comment mar ng'ato oko, ng'ato bo wacho ni uma, an ka an ka dhi live mar Umari Umari lenga lenga. Eric Makowera wacho ga cha niya, Jakotieno Jakotieno nyagowa kane mbeta Rusinga awinjo awinjo awinji ma fine Thank you. Keep the great job. Othure engineer wacho ni dong yom. MC uh, eh, no. Jefik Media wacho ni Omari donge thum kose gol kose go, eh? Omari donge jathum kose golo thum to itimo kama cha beb. Yes. Ehehe. Itimo kamano toto. Aneno kondiko kache kendo ni keto wacho ni mit maratari. Jefik Media pod wacho nwa kache ni uh, eh, akona mtu.
Ostino kijana to akona mtu bate.

gima nokelowa kama duong' en mondo wa introduce eh, ne jago ma wan go ka endi iluongo ni Brayo Mcheza. Brayo Mcheza adwa ni kaw thuolo ni endi ka wuo gi fans magwa man ka kon gi gima idwaro fans fans an an an awacho ga pile pile ni I don't have fans I have loyal friends magi osiepena maloyol they always do kaka kwayogi iwinjo mm. koro mano nyisa ni eti gihera seriously victor tieno uh, asante sana you said keep it, uh, keep it, uh, keep it up mitenga wacho kacha ni omari aneno ukanyo wuod iksdp wakawo mwalimu koro wuogi jogi wuogi jogo tafadhali mm -hmm. akawo thuolo ni mar uh, dwokon ma fans duto Awinjo komari Nash luongo gi ni loyal friends, mm. nying maduong' ahinya. Mm. To gima ng'eyo ni i thum ka, ka onge fans, kara thum onge. Mm. Mit thum en fans. Yeah. Koro an akwayo mana ni umiya support, be aduokono mari thuolo, aduokono mari erokamano kuom ya thuoloni. Mar mondo atudra kodu achiel kachiel. kokalo ka. Koro miyauru support to support mari osenyisou ni ok ochuno nyaka ng'ato mi pesa. Support ki ihero gima timo mi support mi miya positive advice kata miya positive comment dhi miya chuny mar mondo mi kinya chak alos machielo maber mohingo manya loso cha. Koro akwayonu miyauru lwedo. Abiro.
Mit baratari aneno ka George wacho ka cha iluongo ni George Gombe. George gimi gombo no. George gimi ne ni gombo no. We, amba gombe. George wacho ka cha ni ha. O nyakwaro gwela meta. Asedonjo from Central Sakwa. Nango market mit ndi. Eh, en market kwa so marketing yawe. Kaso Janabi, Janabi, mm, Janabi wacho kacha ni Umari, this is great job. Thank you so much. Uh, Odhiambo Tieno Apas wacho ni very impressive following online. Erokamano jatelo. Uh, hey, Mwangi wacho ni mit maratari aneno ukanyo. Wakao. Koro dhie YouTube support uru kijende wagi eki oh, kae wan gi uh,
Brayo Mcheza Brayo Mcheza Brayo Mcheza ase wang matin ng'ato samoro nyalo penjo ni to ang'o miyo atiyo gi nying mar Brayo Mcheza mm. an man kani mm. an nyaka jatugo ahero mpira mm. koro ing'eyo ni samoro ka ng'ato winjo ni Mcheza to ji interpret mopogore eh. eh. koro Mcheza anyalo bedo jatugo agwe, anyalo gweyo adhula lakini an be agweyo nyaka mpira koro emomiyo nayiero nying mar mcheza koro kik interpret mopogore jowadwa koro Brian mcheza en jatugo mar mpira be to jatugo ma, jatugo mar banjo be mm. jatugo mar waya mm. koro kuom sani tadwa nakelnu ngolo ngolo biro kanyo mar atari ji wacho kaendi ng'ato wacho ni wabomiyi support uh, masi wacho eh, masi masi wacho niya wabomiyi support mane iluongo ni masi eric Ma, masi eric noketo namba ne piny kanyo endo you can follow on youtube emidhi yude video ni full koro inyalo dhi e youtube kacha tiluwe mos iyudo kaka nowe namba ne piny kanyo endo wabomiyi support mano mit mar atari eric wacho niya en bende choge waya iwinjo eric Eric wacho ni embe choge waya Ken Yuda Eric eh Makowera Eric waya waya biro eh. bro chogi baba Kasto Moli Opere wacho ni Mari aneni ka ane ka an pipeline kayo wada kitieko to werna japeto twende kazi twende kazi adwa ni koro eh, nikech wan gi jothumbe ariyo uh, wan kaendi gi mcheza Mcheza. iluongo ni brayo mcheza Kamano. to gi lastly wan gi Ostino kijana ostino kijana yeah. mm. ma wuod South Nyanza, ostino Homa kijana Bay County.
O- wuod south eh, manyiso ni ok wachi ni o- o- homa bay county ma unamukia kiswahili cha Kiswahili ya wakia bwana to thumagoyo mar Kiswahili ma Unanichanganya. Unanichanganya?
Yeah. No, no, no, no penja takone. No penja Kiswahili tako. Dongen Kiswahili ni siaya. Ingeni ching mana nge ching mana nge de de ni jo jo omabe kia Kiswahili. En ching mana winjo ka jama moro dhi kuma ji ng'enye to chaka chaka ni dunia ne dwara. Koni eh dunia ni dwari ya kanye ni ya mabe eh ya wakari jo mabe onge Israel koro konya meda ne dhi mbele ni dunia ni dwara dwara dwara kaka jowete ni be dwaro no koro ah ka jo ke Israel ye bas ede ni dunia ni dwara koro ngene wapako ni bas jo Israel Israel otiyo gi msembo eh ni ni dunia ni dwara imbe dwara dwara kaka jowete ni dwaro no pinyane na dwaro koro eh twende kazi twende kazi adwa ni watie wadwa ni watie kwende jamani mondo wang'e ane kwa nyalo promote uh, Ostino kijana Ostino kijana but kik uwe Brayo mokusupport iluongo ni Brayo mcheza Brayo mcheza tafadhali cheze huru gi jamani Brayo mcheza tafadhali ana kwayo mana upcoming artist wage wadhi Kelly Chogo jara welo sedonjo kacha Kelly Chogo na kwayo uh, mu promote na maber Kelly Chogo sani ni gi band un upcoming artist gima adwa nakwau matakwayu ka untiere waweuru riewre gi yawo banda ineno ineno kaka ka keli chogo oseyawe kama koro wanyalo kawo wanyalo kawo thuolo moro kata mana saturday chieng' miyweyo to udhi ugoga gi thum gi keli chogo maber thum mano mag jikoni ai koro iyudo kung'eny to ji luongou iwinjo but kapo ni bando okere okere umari oyawo mare an jose an jose kona mang'eny umari duote meti yawo bando ah, ah, ok tim kamano Gimomiyo kata jokongo lowa, iyudo ka jokongo banda achiel kende nigi ji pra. Iyudo? Mano, mano nyiso ni kata kodhi kumoro, ok, keli ok denwa thombe ne. Odhigo mago abich nikech in igocho nyaka kes ang'wen. Ng'ani ogocho, unya gocho nyaka saa ariyo. Yani stage ng'ado wang'are nikech ung'eny. Iwinjo? To kutiyo tich moro maber to dhi promote. But most of our upcoming artists, iyudo ni uh, Omari ose promote kama, uh, gine kama, iseyawo band. iwinjo mano ginene koro uh, eh, keli chogo to uh, did a great work ento na advice ni bwana ka onge kumidonje timri nade yaw band because uh, nateri ir toni ndiema mono tiyogo could not welcome him back ineno koro nodong' ochandore something of that kind so i advised him ni bwana

mana adieri kabisa an an donga wacho wacho adieri awacho wacho adieri matimore wago un wero kamano jomo no neno wakanyo koro wadwa tieko live ni mane live mar Brayo Mcheza nwa supporte koro wadwa tieko live ni mondo waduog gi jathum manyien miluongo ni Ostino kijana. Ostino kijana. Watime kawuono koso kiny? Itime sana. Itime. Ikoni ok kiny. En gima itimo sani. Eh, koro we, we, we ang'eane en, en saa adi mondo akongi. En saa ariyo. Wamigi thuolo mar dakika apar gabich koso piero ariyo. Wachake saa ariyo gi nus. Okay. E, en saa ariyo. Yeah, wanyalo miyogi gimoro 20 minutes. Tuwachake.
Tuwachake. Okay. Koro waduogo, waduogo tafadhali. Ing'ama ni ka. Wawuok uka matin ni pap. Nikech uh, wan gi artist mopogore opogore. Koro kawuono ne wan gi Yamo yor mon. Eh, yamo yor mon ya. Yamo yor mon namba na kaw mondo imanya kocha. No na biriyo apaga chiel. 0711 9232 74 eh, yamo yor mon ni to nyaka som comment ne comment modonjo sani gi yamo yor mon wacho niya bayo ah, ah, yawa ng'o timore ni ya keta ni asom yamo yor mon ne tafadhali hakikisha umeenda kwa youtube umesubscribe mc omari nash wadwa nwa promote upcoming artist an mani gima wuok ne Promotion is my mission. Wadhi ka yeche YouTube, subscribe MC Omari Nash kech mano ema dhi miyo wamed promote artist mekwa. Tinga mane wall ni mabe poko follow this page. We are at 5k, 5 point plus followers. Kopo ni in kae to pok ifollow. follow mondo anytime ma wan gi ng'ato iyudo ibe ka in gi business ni you can connect with us nikech an amng'e maber ni wan kaka piny luo kwa makore we can go far nyiego ema tamowa ga dongo but nyiego no ema an kaka mari an kenda an awuok nagole to mana gi upcoming down going to bokatiga ahinya Down going atiyo go matin. Down going kaka mane? Down going bwana, we ya bwana down going. we daso doga bwana. Awache ni down going. Umondi onunga wacho ni omera ni se ya Kisumu. Bwana wan wan wacho wacho ne pap to walk Mombasa pap to walk Nairobi pap Nakuru okwabudhi ana Nairobi. Bayo dong koro miya luo parodi mar Adhiambo Nyosiri cha. Yamo yor mon wacho ni koro ago parodi mar Adhiambo Nyosiri. Ah ah. Adwa adwa go to mar ad- parodi mar golo machiegni. Mamany en Linda. Linda parodi agole kinyane recording nikech ma studio kinya record kasto tich adek Linda ni kanyo online ni omera weke tho nyinga Giwacho naonge gosiato mirundo ah. Japap we ketho nyinga hey! mano dhi bedo manoma an koro ne parodi ne madwa golo iluongo ni gire Oh, apkeni nitie gima pok asomo. Victor Otieno wacho ni mit mar atari. Victor Mosi yawa budho ka pok asomo. Eric wacho kacha ni um, uh, eh, joma be yong'eyo Kiswahili omera we kuodo wiwa. Pole. Haya waromuru kachacha saa adek saa ariyo gi nus wabiro gi host Tino kijana. Ostino? Ostino kijana. Ostino kijana. Thank you so much. Ngamono watch wa luwa luwa sani e, e, e YouTube wan live kanyo e, gi video ne dhi yudo full. Amor kodu jodalawa. Mm, nyaka chiw nyaka chiw support koro wer japeto mondo adhi e YouTube atim gimoro ni awer japeto kasto Blani Fezi awacho ni mit mar atari Pauline wacho ni som nyinga pare an be an ka ing'e Pauline Nyaimbo jadolo kumba wuoyo kodi nyasacha ndere nya jadolo agwenyi were ma jayalo eyawa kinde moko nena chodo sori ah, sorry eyawa kinde moko nena lemo sori Eh, adini kinde moko nena lemo loka omera ne wasapot uru polina koth nyaimbo en kachacha iluongo ni ywecha ywecha polina koth kendo polina koth ni anaherega nikech onge live moro amora mar, ma, mar artist mibiro yudo kokalo mano kopo ni eti wanyalo bet gi jok moko machalo kamano ibiro yudo kwa dongore kendo wagofa iyudo nikech wan luos wan wang'eny to wan gi talent ineno jomodong' kaka okuyu kianga gin mana gi gin mana gi talent mar wawach ni maybe business but ka koro wadwa wacho arts kuma iyude arts kata mana jok mago thumbe loka idhi yudo ka gin black black africans ma king'iyogi maber to gia ma kisumu gia ma kano gia ma ndhiwa Giya mana Migori. Koro era kende matamo wadongore. Ng'ato wacho ni Molly Opere. Iwacho Molly Opere wacho ni Omari yawa ni chodo sori keto. Eh na chodo to ruoth owara. Pole wacho ni chodo sori. Eh yawa kinde moko ne na chodo sori. Agwenyi kinde moko ne na chodo kuro. To ruoth moneno neno wara. ma koro awarora mit mana tari
eh a support upcoming ngata ngata ma upcoming a support ne koro watim niya watieko thum nigi to ndirirurundur koro kawuono go e live jogi bowinji giwacho ni etiwago japeto Producer na wacho niya, wago japeto e next. Japeto biro ne. Eh, Sadek News let's no not Sadek News, Sario gi News wamakre uru kanyo, aduogo live gi Ostino kijana. Brayo mcheza wadhi e YouTube mare kacha utim gimoro tafadhali. Brayo mcheza. Mcheza. Mitparatari. Utamu wa maiza. Waro muru bwana.